Türkmeniň esasy meşgullanan käri atçylyk bolupdyr. Biziň ata-babalarymyz tohum atlary köpeltmek barada dünýä taryhynda has meşhurlyga eýe bolan şöhrat gazanan milletdir. Türkmen atçylygyna bagyşlap Ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhradymyz atly ylymy-jemgyýetçilik ähmiýetli kitaby halkyna peşgeş beren hormatly Prezidentimiz Biz asyrlarboýy dünýäde şöhrat gazanyp gelýän ajaýyp tohumatlarymyzyň ösdürip ýetişdirmegine aýratyn üns berip, şan-şöhratyny has-da belende göterýäs diýmek bilen, muň şeýledigini nygtady. Görnükli şahyrlarymyzyň Tagty Süleýmandyr üsti bedewiň diýip, taryp eden Dalboýunly bedew atlary ömrüň esasy bölegini, atyň üstünde geçiren ildeşlerimiziň asyrlarboýy mydamalyk hemrasy bolup gezipdirler. Türkmeniň milli ýol-ýörelgesinde goç ýigit bilen bedew atyň dostlugy möhüm orun eýeläpdir. Ahalteke aty türkmeniň döreden we dünýä beren tohum atlarynyň naýbaşysydyr. Görşümiz ýaly, ahalteke atlarynyň gelip çykyş kökleriniň taryhyň müňýyllyklaryndan gözbaş alyp gaýdýandygyny aýtmak bolar. Geçmişde ahalteke atlarynyň. Köplenç ýagdaýlarda Nusaý atlary ady bilen belli bolandygyny edebiýatlarda ýazylýar. Grek taryhçysy Gerodot hem miladynyň öňki bäşinji asyrda ýazan eserinde Nusaýyň owadan atlary hakynda söz açypdyr. Gadymy taryhçylar Günorta Türkmenistanda bar bolan atlaryň, şol döwürde mälim bolan at tohumlarynyň ählisinden tapawutlanýan, üýtgeşik atlardygyny nygtapdyrlar. Islendik babatda alanyňda hem iň ýokary hilli we gymmatly bolan bu atlaryň şol döwürde hem beýleki at tohumlaryna garanyňda deňi-taýy bolmadyk atlardygyny, owadanlykda oňa taý gelip biljek jandaryň dünýäde ýokdugyny olar belläpdirler. Şol gadymy ýerli atlarymyz sypatlandyryp berlen häsiýetnamasy häzirki döwrümiziň ahalteke atlarymyzyň kybapdaşdygyny gadymy awtorlaryň goýup giden ýazgylarynda görünýär. Tasidiň parfiýalylaryň ýeke-täk harby güýji atly esgerlerdir diýip belleýşi ýaly, parlylar, ýagny parfiýalylar beýleki kowumdaşlarymyz ýaly at bilen bagry badaşan il bolupdyr. Muň şeýle bolmagy parlaryň durmuşynyň çarwaçylykda geçendigini, olaň, esasan, gylýalçylyk bilen meşgullanandygyny görkezýär. Gadymy awtorlar parfiýalylaryň ömrüniň at üstünde geçendigini, olaň atyň üstünde söweşleri, jemgyýetçilik, syýasy işleri amala aşyrandyklary, toý-baýramlar geçirilýändiklerini, söwda edýändiklerini, dynç alýandyklaryny ýazypdyrlar. Gadymy kämil atlarymyzyň eýesi bolan parlar döwletiniň kämil ýarag esbaby bilen üpjün edilen güýçli goşuny bolupdyr we ol daşky duşmana uly howp salypdyr. Gadymy grek taryhçysy Plutarf miladynyň öňki elli üçünji ýylda Kara diýen ýerde bolup geçen söweşde alawlap ýanýan oda meňzeş gözüni gamaşdyryp lowurdap duran Margiana poladyndan edilen togurdylardyr demir donlaryny geýen parfiýalylaryň atlary bilen üýtgeşik harby tilsim ulanyp rimlileriň saýlama goşun saplaryny ýagny legonlary ýeňlişe sezewar edendiklerini ýazypdyr. Türkmen medeniýetini atsyz göz öňüňe getirmek kyn. At taryhynda bilşimiz ýaly, türkmeniň hemrasy, gollagçysy, dosty, gol-ganaty, bezenip-beslenende täze ýurtlary tanamaga, söweş üstünde çykmaga-da, ildeşlerimiziň taryhyň dürli döwürlerinde ýer togalagynyň dürli ýerlerine baryp ýeten şol ýerlerinde hem özleriniň ululy-kiçili döwletleri gurmaga, türkmen ynsanynyň ýakyn dostlary bolan bedew atlar bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Orta asyrlarda hem ildeşlerimiziň gadymyýetden hem şu günümizde bolşy ýaly uly sarpa goýupdyrlar. Bir müň dört ýüz otuz ikinji, bir müň dört ýüz otuz üçünji ýyllarda ildeşlerimiziň basan topraklaryny gezen syýahatçy fransuz Bertond de la Briguro özüniň syýahatnamasynda şeýle ýazypdyr, Türkmen atlary has oňat atlardyr. Olar Gowy hemem uzyn aralyga çaparlar. Atlaryna diňe gije iým bererler. Türkmen halkynyň atçylyk ýörelgeleriniň, däp-dessurlarynyň dikeldilmegine, at esbaplaryny ösdürmek işiniň ýola goýulmagyna aýratyn üns berilýär. Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabatda hem ýurdumyzyň ähli welaýat merkezlerinde dünýä ülňülerine kabap gelýän atçylyk sport toplumlary, atçylygyň ähli şertlerine uýgun bolan athanalar guruldy. Muň şeýle bolmagy dünýäde şan-şöhrat gazanan atçylyk mirasynyň il-ulsumyzyň tarapyndan üstünlikli ýöredilmegine, dowam etdirmegine uly goltgy bolup durýar. Muň özi hormatly Prezidentimiziň behişdi bedewlerimize belent söýgüsiniň bardygyny, atşynaslyk sungatyna goýýan sarpasynyň aýdyň subutnamasydyr. Şöhraty gadymdan gelýän bedewlerimiz barada, milli mirasymyzy dikeltmek barada, mähriban ýurdumyzyň berkararlygy, halkymyzyň bagtyýarlygy barada edýän aladasy üçin, Hormatly Prezidentimiziň jany sag, başy dik, döwletli tutumlary rowaç alsyn!